Gudden Owend bei Dikrich TV, haut vum Bottermaart, der Place Bech. Ech sinn hei beim bekannte Bistro Niklos Eck, do wou och eng Syniklos-Statue un der Fassad ubruecht ass. Fest. Et war dëst eng Idee vun den Amis du Vieux Diekirch, déi Joer fir Joer d'Al Dikrich Fest organiséieren. Den Niklos Eck ass souzesoen hire Stammbistro. Kuerz virun de Feierlechkeeten fënnt een si hei dann och méi dacks. Mir hunn de Veräin bei sengen leschte Virbereedungen begleet. Mir sinn zwou Woche virum Lancement vun Al Dikrich. D'Comitésmembere vum Veräin Les Amis du Vieux Dikrich treffe sech wéi sou dacks um Nikloseck, fir déi lescht Detailer vun deem längste Fest am Land festzeleeën an z'organiséieren. Viru 54 Joer gouf de Veräin zu deem Zweck gegrënnt.
Ech weess och, datt zum Beispill wéi déi éischt richteg Bud gebaut ginn ass, hunn 10 Dikricher Geschäftsleit an Handwerker, déi hunn, Op enger Bank, jiddwereen wier 10.000 Frang deemools Bierg gestanen, an mat deenen 100.000 Frang ass a sech déi ischt richteg Bud gebaut ginn. Mir hunn, d'Comitésmemberen hu selwer eng Bud opgeriicht un der aler Kierch, an Hecken hu mer dat genannt, de ganze Moien. An dat kann ech virstellen, dat war och lëschteg. Mir haten der vun alle Kategorien dobäi. Mir haten Firaarbechter, Handwierker, Diplomaten, mat zwou lénkser Hänn, an déi aner hunn de Kommando ginn. Do ware Leit, déi wossten net, wat ass mat enger zwielefter Schlëssel, mat enger zwielefter Munter, enger zwielefter Schrauf, wat huet dat mat deem ze dinn? Also dat war och dann ëmmer flott.
Dat war eng Bud. Jo, mëttlerweil hu mer der véier do stoen oder mir hunn zwéin Zapfeen do stoen. Dat heescht, am Laf vun deene, vun deene 50 Joer oder méi wéi 50 Joer ass dat Fest a sech ëmmer e bësse méi gewuess. An dunn d'Entwécklung vun de Buden, dat ass dunn rapid ëmmer méi grouss, ëmmer méi komplizéiert, d'Oplogen, d'Virschrëften, d'Sécherheet an dann och d'Finanziellt duerfir. Dee Budget, deen ass Och explodéiert dee Moment, wou mer och am Ament frou sinn, dass d'Gemeng eis gutt ënnerstëtzt, well soss gëtt ëmmer gesot, komm, Idee Al Dikrech, Al Dikrecher Veräin ass e räiche Veräin, mee lescht Joer hu mer Defizit gemaach. Et gëtt also ëmmer méi schwéier, dëst Megafest um Liewen ze halen. Och muss de Comité ëmmer méi Oplage respektéieren. Deen neie President Fränk Rosch awer gleeft drun, datt si et packen. Duerfir awer soll d'Fest elo op kee Fall nach méi grouss an opwänneg ginn. Mir musse kucken, datt mer ëmmer e Mix fannen zwëschen, datt et esou bleift wéi et ass, datt déi Leit, déi eeler Leit, déi kommen an och déi Jonk, déi do sinn, e bëssen zu hirem Komme vun Concerten hier, e bëssen DJ, mee awer och nach ëmmer live Musek mat Museker. A fir do en Equiliber ze fannen, an dann ass et schwéier genuch fir och nach mat de Präisser, déi do sinn, ech erënneren drun, datt mer och keng Entrée froen, et ass net einfach fir dat dann ze organiséieren. E grousse Merci och duerfir un d'Gemeng an un eis Sponsoren, ouni dat net. Et geet guer, mee mir sinn eent vun de leschte Fester am Land wou guer keen Entrée ass. An et ass net esou einfach dat dann ze organiséieren. An wa mer dat scho kënnen hale wat mer hunn, si mer ganz frou. Awer och mam aktuelle Fest gëtt et dat ganzt Joer iwwer kaum eng Paus fir d'Memberen vun den Amis du Vieux Diekirch. Sou, dat heescht do si mer derduerch. Mir schwätzen nach herno iwwer d'Béierpräisser wann mer fäerdeg sinn hei mam Gefilms. Ministère vun der Culture, maja, maja genau, déi Lëschten do. Dat halen mer eis nach fir herno. Kënne vläicht hannen, da kënne gi mol op d'Bude kucken. Och wa si haut net méi selwer bauen, esou hunn d'Comitésmemberen ëmmer genuch ze dinn. Al Dikrich ass ee friddlecht Fest, wou et nach ni Ausenanersetzunge gouf, an och e séchert. Duerfir suergt de Comité héchstperséinlech. Nee, dat ass gutt, da komm mer ginn. Mir hunn eng technesch Kommissioun, da kommt Jongen, da maacht Der, da maacht Der wat Der musst maachen. Hä? Ass däi Meter net dobäi? Hei ass den Techniker, dee muss elo kucke goen. Mä mir kucken, ob alles sécherheetstechnesch an der Rei ass. Dat ass awer net esou einfach, well awer vill Leit kommen, datt mer awer wierklech alles maachen. Mir hunn zum Beispill och elo do nei, nei Glänner gemaach. An dann huet all Bud huet am Fong säin Numm. Do ass de Schluppert, dat ass déi Bud, déi vum Basket bedriwwe gëtt. Hannert eis ass d'Schampesbud. Do ass d'Sedi, dat ass déi Bud, déi mir selwer bedreiwen. Dann ass hei beim Kättchen, dat ass den Handball, deen dat mécht. Dohannen ass de Schwammclub. An eigentlech sinn et lauter Veräiner, déi Jugendaarbecht maachen hei zu Dikrech, déi eeben hei och zerwéieren an déi eeben sollen och dofir belount ginn, fir hir Jugendaarbecht, fir dann eeben déi Suen hei ze verdingen. Mee nach eng Kéier, et ass net esou einfach, well keng Entrée ass. A si mussen awer och een Deel matbezuelen un deene Buden, tëscht si bezuelen och ee Loyer. fir hei kënnen ze schaffen, fir datt dat iwwerhaapt zustane kënnt. Dat heescht, d'Veräiner droen och selwer dozou bäi, nieft der Gemeng an de Sponsoren. Och fir d'Veräiner gëtt et deemno finanziell ëmmer méi enk. Virun allem awer hu si Problemer, genuch Leit ze fannen, déi um Stand mathëllefen. Dee Problem huet de Comité vun den Amis du Vieux Diekirch net. Et ass dëst wuel keen exklusive Club an awer dierf nëmmen deen eran, dee vun all deenen aneren eestëmmeg akzeptéiert gouf. Hei fillt sech deemno jidderee geéiert, deen dierf am Club dobäi sinn. Vläicht awer och well d'Amis du Vieux Dikkirch e Kulturveräin ass, dee méi mécht wéi e Fest organiséieren. Sou hunn si zum Beispill der Gemeng vu vergaangene Beneficer déi schéi bronze Schëlter mat den alen Nimm an der Alstad gestëft. Et ass fir mech net nëmme vun unztach dobäi sinn, net nëmme, wann ech vulgär däerf soen, ee Friess a Sauffest. Bei eis ass Kultur, all déi 30 Joer wou ech dobäi war, ass Kultur, huet och ëmmer ee wichtege Punkt op deem Fest, wat derzou gehéiert an deem Moment dann nach, wou mer mat mat Concerten, mat Ausstellungen, mat deene Gadgeten déi mer gemaach hunn, wou mer all Joers versicht hunn een, net ee Konstobjekt, mee awer awer eppes Flottes do kënnen ënnert d'Leit ze bréngen deem Moment dann, an net nëmmen hannert der Kierch oder ronderëm d'Al Kierch do. Drénken an Iessen an Tralala maachen dee Moment. Dat war och ëmmer fir mech perséinlech, an ech mengen déi Traditioun, déi ass all déi Joren ass dat esou esou bliwwen. Och fir de Fränk Rosch war et bal eng Verflichtung, dem Club bäizetrieden, an elo als President fir dat längst Fest vun Dikrech verantwortlech ze sinn. Als Dikkerscher Jong, mee iergendwann eng Kéier kënnt een net dolaanscht fir och emol eng Kéier eppes ze maache fir säin eegent Duerf. Bon, ech sinn engersäits och e bësse familiär belaascht, mee haaptsächlech ass et awer och, well mer Kolleege sinn a well een dann awer kuckt fir iergendwéi d'Duerf virun ze bréngen, dat Fest wou ee grouss drop ginn ass, wou een ëmmer scho war fir dat no vir ze bréngen. A mir kucken och dei Jach ëmmer erëm virun och méi Jonker ze fannen, déi och mathëllefen.
Säin éischten Asaz als President vun den Amis du Vieux de Kirch huet de Fränk Rosch elo mol hannert sech. De leschte Freideg war um Bottermaart d'Schlësseliwwergab vum Buergermeeschter un de Veräin. Gefeiert gëtt nach bis muer den Owend. Méi iwwer d'Fest gëtt et deemno Eréischt an eiser September-Emissioun. Kuerz virun Al Dikkrech war Enn Juni och erëm vill lass am Stiedchen, ewéi op der Kluuster d'Feierlechkeete fir Nationalfeierdag ofgehale goufen. Optakt mécht jo ëmmer d'Militärparad, gefeiert gëtt awer virun allem um Virowend vu Groussherzogs Gebuertsdag. An do gouf et déi Kéier eng ganz besonnesch Novotéit. De Virowend vun Nationalfeierdag zu Dikrech ass wéi sou vill Fester einfach e Must, genee sou den Optrëtt vun der Philharmonie gläich um Ufank vum Owend. Och bei de Stänn vun de Veräiner huet alles ëmmer seng Reegelméissegkeet a sinn se och ëmmer all gutt beschäftegt. Nei Affaire, Eisekrunn ze verkafen! Fir dann Posulen an Käes kreien hun der zwar, mee et ass emmer gudd wann e bessen beschäftegt ass an mat der Lett zesummen kënnt a sou virun. Ass dat eng speziell Recette? Nee, dat kann awer jiddwereen déi maachen. Nee, dat ass awer net esou speziell. Et kënnt awer gutt un hei. Et kënnt awer ganz gutt un, jo. Mir hunn ewell dräi, dräi Eemere verkaf. Geet dës Kéier ganz gutt. Wonnerbar, d'Leit sou gëtt e gutt drop. An mir si frou erëm derbäi ze sinn. An et fluppt och. A selbstverständlech, de Béier leeft. Soubal d'Wieder matspillt, rullt d'Volleksfest. D'Awunner an d'Awunnerinne verpassen net gär hiren Nationalfeierdag, souguer wa si net méi hei wunnen. Moi, ech sinn Dikricher. Hunn en zwar Tëschzäit zu Baussem, mee sinn awer Dikricher, jo. Da kann een heihinner, jo. Wat gefält Iech da gutt heidrun? Einfach d'Ambiance hei, déi Concerten ëmmer, de Bëierchen ass gutt. De Fréis ass och gutt. Jo, einfach d'Ambiance. Majo, ech sinn eben hei opgewuess an fir Leit eben zréck ze gesinn, fir hei mat den Dikrecher zesummen ze feieren. Wunnen hei zu Dikrech, jo. Dat heescht, fir Iech ass dat obligatoresch? Majo, majo,
dat muss esou sinn. Dat ass eigentlech net nëmmen den Nationalfeierdag. Dikrech ass d'ganz Joer laang. liewenswäert. An ech mengen, all déi Nationalitéiten, déi mer elo hei an eiser Stad hunn, also do gesäit een, déi kommen och all heihinner an do gesäit een, datt se och hei zu Dikrech integréiert sinn an datt mer dann och bewisen hunn, datt mer och kënnen mat deenen aneren all schéin zesumme liewen a feieren. Et ass eng Traditioun, Vu Kand un, wou en derbäi ass, an ech denken, dat ass dat Schéinst, wat eben hei ass. Veräiner sinn do, déi e bësse schaffen. Mir hunn e Fakelzuch den Dag drop a Sonnenk e bëssen eppes lass. Dat ass dat, wat d'Dikricher national Feierdag ausmécht. Och den ESD-Veräin léisst sech et net huele fir matzegoen am Fakelzuch. Genee wéi vill aner Veräiner. Mir sinn all Jär derbäi, jo, jo. Mir si municipal, mir sinn Chorale municipale Sengerbond Dikrich, ass et ganz normal, datt ee fir d'Gemeng do ass. An ech menge wann d'Gemeng rifft, da komme mir. Et ass dëst net nëmmen eng flott, mee virun allem spannend Geschicht, wa sech d'Veräiner versammelen An een deem aneren d'Feier reecht fir d'Fakelen unzefänken. Och ech wollt dat Abenteuer emol ausprobéieren an hu mech dem Sängerbond ugeschloss. E bëssen ongehei ass mir schonn dobäi, awer spéitstens wann et lass geet mat sangen,

Dann geet et weider am Rhythmus vun der Musek bis erop op d'Esplanade wou d'Feier op enger Plaz nees agesammelt gëtt. Duerno gouf et bis ewell ëm re Liichtspektakel op der Kluuster. Déi Kéier awer war deen duerch eng Droneshow ersat ginn, déi vill Leit positiv iwwerrascht huet.
Eng Keps anescht wär wierklech flott. Très bien, les couleurs, les formes des drapeaux et puis tous les tous les souvenirs d'ici, l'âne, la bière, vraiment magnifique. Ganz flott, ganz flott, war mega an et ass schéi esou eppes hei ze gesinn, zemools zu Dikrech, datt och vill Leit hei sinn an jo, et ass ëmmer flott esou eppes matzekritt. Super, ganz ganz flott! Hat der iech dat esou erwaart? Neen, ech hu mech gefrot wat do kimm, awer nee ech hunn mer guer keng Iddi gemaach. Oder dir? Nee, ganz schéin, wierklech perfekt. Deen heite Virowend vun Nationalfeierdag wäert sécher nach laang an Erënnerung bleiwen. Den Dag selwer dann wëll et Traditioun, dass op der Klooster de Buergermeeschter seng Ried fir Nationalfeierdag ofhält. Fir d'éischt awer mol versammele sech all d'Invitéen hei um Bottermaart fir dann an engem flotte Cortège eriwwer op d'Place Guillaume ze marschéieren.

An dann versammelen sie sech all virun der Kierch fir scho vun do aus mat der Musik eriwwer vun der Kluuster op Place Bech ze marschéieren. Do dann gëtt den eigentleche Cortège zesummegestallt a jiddereen dee matmécht freet sech och ëmmer op dësen zivillen Deel vun de Feierlechkeeten. Et ass ëmmer erëm flott hei ze sinn an haut hu mer scho nach Chance mam Wieder, also wat wëll ee méi? Et ass e richtegt Volleksfest, natierlech mécht et Spaass. E Volleksfest ass ëmmer schéin, souwisou hei zu Dikrech ass et ëmmer schéin hei. Ech mengen als fréiere Serveur muss ee awer ëmmer nach e bëssen d'Steng riit halen an dann och kucken, datt een d'Kollegen erëmgesäit. Et ass eng gutt Geleenheet fir dann iwwer dem Nationalfeierdag eng ganz Partie Kollegen erëmzegesinn an dann och e bëssen ze schwätzen, well et nach op der Gemeng Neies gëtt an och e bëssen, all Méigleches ze diskutéieren an ech freeë mech ëmmer fir ze kommen, ech si souguer extra aus der Vakanz erëmkomm fir haut hei ze sinn an et mécht mer ëmmer Spaass fir dobei ze sinn. Déi ganz Atmosphär, déi ganz Stëmmung, et ass immens beweegend, et ass eppes wat Traditioun ass, wat einfach zu eis gehéiert an jo an et ass ëmmer schéin hei, mir hunn ëmmer erëm Leit déi mer gesinn, Leit déi ee soss net oft gesäit, gesäit een hei erëm an et ass wéi e Familljen-Treff am Fong.
Bei dëser offizieller Zeremonie gëtt och wierklech näischt dem Zoufall iwwerlooss. Ganz vir geet d'Magistratur, da kommen d'Ministeren an d'Deputéiert, den Dikricher Schäffen a Gemengerot, d'Buergermeeschteren aus dem Distrikt, d'Fonctionnairen aus der Administratioun, d'Force publique, déi lokal Administratiounen, den Enseignement public, d'Etablissements publics an um Enn de Syndicat d'initiative, d'Union commerciale. an déi aner Veräiner. Eemol op der Kluuster ukomm, steet dann déi offiziell Ried vum Buergermeeschter un, dee bei dëser Geleeënheet d'Bedeitung vum Grand-Duc fir eist Land ervirhieft un d'Wäerter vun Lëtzebuerg erënnert an awer och drop opmierksam mécht, datt eis Grondwäerter a Gefor sinn, firwat mir e staarkt Land an enger staarker Europäescher Unioun brauchen. E Land ass richt dann eng Natioun, wann déi déi an engem wunnen, och zesumme liewe wëllen. An dat wëlle mer. Dat wëlle mer als Lëtzebuerger an als Net-Lëtzebuerger, well mer d'Ënnerschiddlechkeet ni als Differenz erlieft hunn, déi trennt an zur Indifferenz féiert, mee als Chance, fir méi wäit ze gesinn. Den Zesummenhalt, d'Solidaritéit, d'Toleranz an de Respekt ee vis-à-vis vun deem aneren, ass dat, wat eis Lëtzebuerger an och eis Dikrech auszeechent. Dat sinn eis Stäerkten, op déi mer houfreg solle sinn an déi mer pflege sollen.
Et ass dëst awer och d'Geleeënheet op déi aktuell Projete vun der Gemeng hinzeweisen. Am Kader vun Hashtag NeiDikrich soll jidderee matschwätze bei der Moderniséierung vum Stadkär. D'Parkhaus op der Gare soll nach dëst Joer fäerdeg ginn, déi nei Crèche an d'Archive stinn och an de Startlächer an et gëtt e Projet fir en neie Conservatoire du Nord an der Sauerwisschoul ausgeschafft. Dikrech bleift net stoen. Ech denken, mir sinn. alleguer zesummen op engem gudde Wee. An ech wënsche mer, datt mer op deem Wee weiderfueren. An deem Sënn wënschen ech Iech am Numm vum Scheffener Gemengerot ee ganz schéinen nationale Feierdag a vill flott Momenter mat deene Leit, déi Der gär hutt a mat deene Leit, déi Iech wichteg sinn. Vive de Grand-Duc! Vive eist Land!

Domat ass den offiziellen Deel vun de Feierlechkeete ronderëm Nationalfeierdag gelaf. Zum Ofschloss dann kritt d'Vollek vun der Gemeng e Patt offréiert. De CGR Nordstad gëtt et ewell schonn 20 Joer. Enn Mee gouf dee Gebuertsdag grouss gefeiert. Awer wat stécht eigentlech hannert dem Centre d'Initiative et de Gestion Régionale Nordstad? Wat si seng Aufgaben? Wéi ass alles lassgaangen an der Zäit a wat hu si bis ewell erreecht? Fir dat erauszefannen, hu mir eis mam laangjärege President Claude Thill an och der Directrice Mandy Fautsch ënnerhalen. Vill Leit ware schonn dacks frou, wa si konnten op d'Servicer vum CGA Nordstad zeréckgräifen. D'Leit vum Service de proximité Äert Wiermchen hëllefen de Gaart an d'Haus an der Rei halen an esouguer beim Griewer botzen. Dobäi ass de CGR awer nach fir villes méi zoustänneg. Dann eise Service Environnement, wou mer an de Gemengen Aarbechte maachen, wou mer zum Beispill den Entretien vun de Spillplaze maachen, do hunn d'Kanner dann eppes dervun, oder d'Spadséierweeër propper maachen. An dann hu mer och esou Chrëschtchalete gebaut, dat heescht bei all deene Manifestatiounen an Dikrich gi mir déi dann op an ofriichten. An hei zu Dikrich zousätzlech hu mer nach eise solidaresche Gaart an d'Vëloslocatioun fir d'Touristen. Un éischter Linn ass de Centre d'initiative et de gestion régionale Nordstad eng Beschäftegungsinitiativ, déi soll deenen eng Perspektiv bidden, déi Problemer hunn, um éischten Aarbechtsmarché ënnerzekommen.
A ech denken, datt et schonn ganz wichteg ass, well si kréien heienker eng Chance, fir e bësse Fouss ze faassen, fir un hirem Projet professionnel ze schaffen, fir weider zousätzlech Formatiounen ze maachen. An am beschte Fall fir dann erëm op den éischten Aarbechtsmaart erëm zeréckzekommen. Eist Haaptzil besteet dodraus, datt mer mat de Kandidaten ee Projet professionnel eben opbauen a si erëm integréieren an den éischten Aarbechtsmaart. Dat ass d'Haaptzil, mat ganz ville Formatiounen begleedend ënnerstëtzen, och beim CV an der Lettre de motivation, Dat ass na e bësse méi wichteg wéi elo d'Aarbecht selwer um Terrain.
Net manner wéi 280 Leit konnten an de leschten 20 Jor en Aarbechtskontrakt mam CIGR ënnerschreiwen. Dobäi goufen eng 250 Projeten opgestallt. De CIGR Nordstad funktionéiert an de Partnergemengen Colmer-Bierg, Dikrech, Ierpeldeng, Schieren a Mäerzeg. Um Ufank awer war et Eigentlech e Projet tëscht de Gemengen Dikrech an Ettelbréck.
Grënnungsmember waren Dikrech an Ettelbréck. Ettelbréck huet awer schlussendlech net beim CIGR matgemitt, well si hir eegen Beschäftigungsinitiativ scho wesentlech méi laang hunn. De Projet Arcade, deen e bëssen anescht ass konventionéiert ass, wéi mir konventionéiert sinn. Duerfir war Dikrech am Ufank dunn eleng. Just als kleng Anekdot, u sech, mir heesche jo CIGR, den R steet fir regional. A wa mer do eleng waren, hätt deen R missen an en L ëmgeännert ginn, lokal. Awer well d'Statute schonn deposéiert waren, ass et beim R bliwwen, deen sech am Nachhinein och als richteg erausgestallt huet. Mat de Joren huet sech déi ganz Initiativ beschtens weider entwéckelt. Enn Mee dëst Joer war een ëmsou méi houfreg, an der Seeërei zwanzegste Gebuertsdag zesumme mat deene véier aner Partnergemengen ze feieren. Besonnesch de Claude Thill, dee vun Ufank un als President dobäi ass a fir deen et extrem wichteg ass, datt d'Gemengen hir Responsabilitéit an dëser Saach iwwerhuelen.
D'Zukunft gesinn ech nach ëmmer als extrem, als extrem wichteg, datt, datt d'Gemenge weiderhi hirem Rôle gerecht ginn, an der Économie solidaire ze investéieren, fir, fir. Där Aufgab gerecht ze ginn, Leit mat ze encadréieren. D'Gemenge kinnte fir dee nämmlechte Budget Leit Leit astellen a soen, Dir maacht Leit Aarbecht fir eis. Mä dorëms geet et net nëmmen. D'Gemengen hunn och eng Responsabilitéit, fir Leit ze begleeden, déi vläicht net d'Chance haten am Liewe wéi anerer, fir déi mat ze begleeden. An dofir kann een déi Gemengen ëmmer nëmmen. Luewen, déi sech där Responsabilitéit gerecht ginn an un sech missten d'Gemengen dat alleguerte maachen.
Wichtege Partner nieft de Gemengen ass beim CIGR och de Ministère du Travail, deen de Projet co-finanzéiert an och kontrolléiert. An d'Initiativ gëtt hirem Rôle méi wéi gerecht. An 20 Joer Existenz konnt ee beim CIGR Nordstad, net nëmmen ville Leit eng Perspektiv bidden, mee nobäi een Drëttel vun de Leit, déi hei beschäftegt waren, hunn och zréck op den éischten Aarbechtsmarché fonnt. Deen neie Logo soll dat ënnersträichen, am Mëttelpunkt de Mënsch an do ronderëm déi fënnef Partnergemengen an déi véier Beschäftegungssailen. De CGR Nordstad wäert sécher nach eng laang Zukunft viru sech hunn.

Da freeë sech nees vill Kanner op eng laang Paus an d'Elteren, déi wëssen dann dacks net wouhi mat hinnen. Mee egal wéi sinn si all erliichtert, wann d'Joer gutt erlaanscht gaangen ass. An dat wëll jo och ëmmer gefeiert ginn. Mir waren dobäi beim Schoulfest de leschte Weekend. Dat Dikrecher Schoulfest huet et a sech, hei gëtt et näischt wat et net gëtt, Sprangschlässer iwwer Sprangschlässer, eng Candy Bar, Récklécksrad, Iessen, Drénken a genuch Animatioun. Awer esou eppes mécht sech net vum selwen, mee dank dem Asaz ënner anerem vun Elteren, awer virun allem vum ganze Léierpersonal. Et gëtt och e speziellen Organisatiounscomité dofir. Mä mir treffen eis direkt am Ufank vum Schouljoer. Mir sinn e Grupp vu sou 15 Leit an dann treffe mer eis reegelméisseg een, zweemol am Trimester fir driwwer ze kucken, wat nach feelt, wat nach musse gemaach ginn an da leeft dat haut hei. Dobäi muss ee sech natierlech ëmmer eppes Neies afale loossen. Zil ass et permanent ze wuessen. Groussen Highlight déi Kéier, de Georges Christen, de stäerkste Mann aus dem Land, deen nach ëmmer fir Begeeschterung suergt. An dat net nëmme bei den Dikrecher Kanner, jiddereen dierf nämlech un dësem mega Fest deel huelen. Kanner aus der ganzer Schoul kënne wéi gesot kommen an och Kanner vun ausserhalb. Heescht si kënnen och hei hir Kaart do kafen, all d'Spiller matmaachen, dat heescht och Kanner vun anere Gemenge ronderëm. Jiddwereen ass häerzlech wëllkomm, jiddwereen huet Spiller déi e kënne maachen, jiddweree kann eppes iessen hei an e schéinen Dag hei verbréngen. A begeeschtert sinn dobäi net nëmmen d'Kanner, mee och all déi Erwuessen. Et ass een eemolegen Dag fir d'Kanner, ech géif soen, mat Sécherheet dee schéinsten Dag am ganze Joer. Dee ganzen Dag Spill, Spaass, déi schéinste Spiller, immens flott Méiglechkeeten, déi d'Kanner hei hunn, zesumme mat hire Frënn. Wat wëll ee méi? Ech fannen et ganz flott, ganz flott organiséiert. Et ass net ze waarm. Kanner hu Spaass, jo et mécht Spaass nozekucken. Majo hei ass et ganz flott, ech war elo vun de Moien un hei mat mengem Neveu a mat menger Niess an Respekt fir déi déi dat organiséiert hunn, ganz vill Spiller fir d'Kanner an si hunn sech alleguer gutt ameséiert. Natierlech verlaangt esou Megafest net nëmme vill Asaz vum ganze Léierpersonal, mee muss och finanzéiert ginn. An deem heite Fall geschitt dat duerch de Verkaf vun enger Schülerzeitung a speziellen T-Shirten, souwéi duerch Sponsoring vun de Geschäfter a Restauranten an Dikrech. An duerch de grousse Succès vum Fest geet d'Rechnung ëmmer op. Net onschëlleg dorun ass ee Wonnermëttel. Et ass relativ einfach, vill Sprangschlässer. Vill Sprangschlässer, dat hëlleft ëmmer. D'Kanner sinn einfach frou hei an dat mierke mer all Joer, also all zwee Joer. An dofir hu mir och einfach vill Spaass dann. Also dëse Rendez-vous an zwee Joer onbedéngt notéieren, och net-Dikricher si wëllkomm! Eng Klass aus dem Fondamental zu Dikrech huet dëst Schouljoer un engem ganz opreegende Projet deelgeholl, bei deem si um Enn als éischt Klass am Land en eegene Rap kreéieren an am Studio ophuele konnten. Méiglech ginn war dat duerch Mimamo, e Projet vum Educatiounsministère,

Zanter kuerzem huet Dikrech säin eegene Rap. Awer mol vir ugefaangen. De siwwenzéngte Juni war den Dag wou d'Saach eescht gouf. Moies fréi war de Rendez-vous am Edupol zu Walfer mat der Rapperin Nicki Ninja. Hei huet Mimamou e Studio fir sou Projeten. Fir d'éischt awer mol hu sech déi 17 kleng Ninjaen aus der Klass vum Jerry Gröf a vum Gilles Ries musse war maachen. D'Psychologin Nicole Bausch alias Nicky Ninja ass duerfir perfekt gëeegent. Gudde Moien meng kleng Ninja, geet iech gutt? Jo! Ech mengen dir schlooft nach, geet et iech gutt? Jo!
Tatsächlech war d'Nicky scho bei de Kanner an der Klass, ganz um Ufank vun dësem Projet hu si nämlech emol mussen an d'Matière agefouert ginn. De Schoulklasse stinn duerfir ënner anerem Videoe vu Mimamou zur Verfügung, wou d'Niki de Kanner an dem Léierpersonal erkläert, wéi esou Rap funktionéiert a wéi ee selwer e Rapper schaaft. Et ass dëst e fäerdege Cours a Form vun engem Video, wou si och erkläert kréien, wéi een e Beat kreéiert. D'Ekipp vum Imamu war awer och selwer an der Klass, fir d'Saach méi konkret ze maachen. An hei ass elo natierlech e bësselche besonnesch, mir hunn 5 Klassen haten dann d'Geleegenheet dëst Joer, well mer dat elo fir d'éischt maachen, fir mat eis e Workshop, en Atelier ze maachen. Eigentlech sinn et der zwee. Mir sinn eng Kéier als Ekipp vu Mimamoo bei si an d'Klass gaangen, hu mat hinnen e Playback opgeholl, dat heescht si hu selwer Musek gemaach. An elo komme si op Walfer an treffen dann do d'Nicky Ninja perséinlech, wat mat hinnen hiren eegenen Text, deen si och an der Schoul geschriwwen hunn, erschafft.
Et gëtt net geschlof. Neen, neen, neen! Op alle Fall am Hypermall déi Är huewen. Jo! Wou si meng kleng Ninjaen? Si bleift do! Woo!
D'Klass vun Dikrech ass nach e bëssen nervös. Verständlech, wuel kaum ee vun hinnen huet schonn mol e Lidd am Studio opgeholl.

Hiren eegenen Text a Beat, déi si entworf hunn, dierfen elo zum Liewen erwächt ginn. Fréier konnt een dat guer net. Haut, mat der Technologie, kann een dat méi oft probéieren. Ech wëll awer, dass der dat beschtméiglecht gitt, wat der hutt, okay? Also maache mer eng lescht Kéier d'Spaghetti. Ganz haart, mee ech brauch nach kalt Waasser.
Nach eng kleng Oplockerungsübung an si sinn definitiv prett, och wa muncher engem lo awer e bëssen de Wappes geet. Bass der lo prett? Jo.
Frees dech?
Bass d'opgereegt? Jo. Wat?
Frees dech méi oder bass méi opgereegt? Ech si méi opgereegt.
Ech si ganz opgereegt, well dat ass meng éischte Kéier an engem Studio. An ech hunn dat hei schonn oft an esou Sendunge gesinn an ech si mega opgereegt. Dat war virdrun war et mech e bëssi stresséiert, mee herno ass et gaangen. Wéi fënns de dat hei dann esou generell?

Ech fand super Kanner se ganz motivéiert Icke Ninja rap ze richteg mat.
Erstaunlecherweis super super gutt, well dat ass guer net eis Welt. Den Hip-Hop ass net dat, wat mir an der Schoul vill maachen. Dat war fir eis och ganz nei a mir si lo ganz begeeschtert vum Resultat. Deen éischte Rap huet et gepackt, D'Kanner vun Dikrech ware mat véier anere Klassen bei engem Concours ausgewielt ginn fir dëst Experiment. wat duerchaus gelongen ass a wat si sécher net méi vergiesse wäerten. Vläicht gesi mer der jo e puer vun hinnen an e puer Joer als richtege Rapper oder Rapperin erëm. D'Schoulkanner vun Dikrech hunn einfach eng lass. Dat hu si och schonn Ufank Juni bewisen bei hirem groussen Charity-Optrëtt vun der Maison Relais an der Seeërei. De Spektakel mateneen Et war eng richteg Talentshow, wou all d'Kanner aus der Maison Relais matgemaach haten, vun deene ganz Klengen bis bei déi ganz Grouss. Hei en klenge Réckbléck op eng riseg Show.

Haut elo steet virun allem Contrat Med um Programm a muer den Owend dann ass d'Ofschlossfest, wou d'Betriber hir Leit invitéieren. An deem Kontext wollte mir awer haut emol un den Ursprong vum Fest zréckgoen, eng Minutt zréckgekuckt op Al Dikrich. Schonn 1939 gouf et e Volleksfest am alen Dikrech, bei deem e Buergermeeschter an zwee Schäffen d'Schlëssele vun der Stad iwwerreecht kruten. Nom Krich konnt dat Fest, trotz verschiddene Versich, net erëm zu engem feste Bestanddeel vum Manifestatiounskalenner ginn. Eréischt duerch eng Initiativ vun der Union Commerciale gouf 1968 an Zesummenhang mat der Braderie eng Kiermes ronderëm déi al Kierch Saint-Laurent an d'Liewe geruff. Zanter 1970 allerdéngs gëtt d'Fest vun engem eegestännege Comité organiséiert, Les Amis du Vieux de Kirch, an am Laf vun der Zäit gouf d'Fest ausgebaut. Haut gëtt fënnef Deeg laang um Stéck gefeiert. Fir den Ufank ginn d'Brautkoppelen empfaang a gefeiert. Samschdes ass Kiermesbal, sonndes de Familljendag, méindes gëtt Kaart gespillt an dënschdes Biergerdag. All Dag gëtt owes bis an d'Nuecht Musek a Party gemaach. Inoffiziell geet et awer schonn donneschdes lass mat der Inauguratioun vun der Summerpalette am Kulturhaus. Haut ass aus der klenger Duerfkiermes e risegt Fest mat nationalem Charakter ginn. Voilà, domat geet eis Emissioun haut aus dem Nikloseck op en Enn. Dikrech TV mécht dann wéi gewinnt Summerpaus. Mir gesinn eis deemno réischt am September zréck. Dann awer mat engem komplett neie Look, loosst Iech mol iwwerraschen. Hei awer elo nach den Agenda, ech wënschen Iech e flotte Summer an eng schéi Vakanz. Bis dann. Muer Dënschdeg 16 Juli ass den Ofschloss vun Al Dikkrich an domat och den Dag vun der grousser Party. Am Fong ass et e Biergerdag, et gëtt Fräibéier an d'Betriber invitéieren hir Ugestellten owes um 5 Auer op e Staminee, wou si dann zesummen bis an d'Nuecht feiere kënnen. Bis um 8 Auer Suergen Les Brasseurs fir déi musikalesch Animatioun. Ab 3 Auer nuets mécht dat längsten Fest vum Land dann nees fir ee Joer Paus. Duerfir kann een dann awer bis Mëtt August nees vu Mëttes 2 Auer un vun der Dikrecher Plage profitéieren. Do gëtt et nees besonnesch vill Spaass fir déi Kleng. Nieft enger klengerer Open Air Piscine kënne si sech op engem risege Sprangschlass op der grousser Wiss ameséieren, wärend d'Elteren am Ligestull relaxen. Sou richteg eppes gebuede fir d'Kanner gëtt och den 20 de Juli am Parc Municipal hannert der Gemeng. Do invitéiert de Syndicat d'Initiative vun 11 Auer moies un op säi beléifte Kids Day, wärend deem d'Kanner sech op de Stänn vun de Veräiner aus Dikrech ausprobéiere kënnen, fir esou en neien Hobby ze fannen. Ob Musek oder Sport, et ass fir jiddereen eppes dobäi. Den drëtten August iwwerdeems fänkt d'Laurentiuskiermes op der Klooster un. Am Summer brauch sech zu Dikrech kee Kand ze langweilen an och déi Erwuessen hunn eppes dovun. Fir de gudden Zweck da gëtt den eeleften August vun Dikrech iwwer Huldang an nees zeréck eng nei Editioun vun der Randonnée Jempi Schmitz gefuer, déi de Lions Club Éislek, de Vëloclub vun Dikrech an d'Amis de Jempi Schmitz all Joer organiséieren. Et ass dëst schonn déi drëssegsten Ausgab vun der Randonnée zu Éiere vum beléifte Vëlochampion aus de fofzeger Joren. Vum zéngten bis den zwielefte September ginn et 80 Joer, datt ganz Lëtzebuerg vum Naziregimm befreit gouf. Duerfir gëtt den eelefte September moies fir d'éischt um hallwer zéng e Schëld an der Rue du 11 Septembre devoiléiert. Um zéng Auer ass duerno beim US-Memorial am Park hannert der Gemeng eng Gedenkzeremonie geplangt, ier an deem Kontext eng grouss Ausstellung an der Aler Kierch opgeet. Ab 11 Auer gëtt et Fräibéier op der Liberatiounsplaz.